Dîsa di rojnameyê de qala wê kampanyayê tê kirin ku hin derdor hin kesayet û sazî rexistin hene derbarê vê kampanya navnetewî ji bo azadiya Rêber Apo bêdeng mane ew alî hatine rexnekirin û derbarê vê mijarê de jî mamoste Fehîm Muşik nivîsandiye û qala vê mijarê kiriye. Em ê jî niha wê nivîsê bi we re parve bikin. Bêkav Fehîm Muşik di vê nivîsa xwe de ji bo pêngava navnetewî ya ji bo azadiya Rêber Apo Çi gotiyem? Di dehê cotmeha di hezar û bîst û sîyan de bi bangawaziya hezaran kesên navdar yên cîhanê bi navê Ji Abdullah Ocalan re azadî, ji pirsgirêka Kurd re çareseriya siyasî kampanyayekê dest pê kir. Yên kampanya dane destpêkirin piranî dostên Kurdan û ji gelên cuda yên cîhanê bûn. Di nava wan de ji Kamboçya heta Endonezyayê, Ji Brîtanyayê heta Amerîkayê siyasetmedar, nivîskar, rojnamevan, fîlozof, kesên xwedî xelata aştiyê ya Nobelê, karker, cotkar, şervan, jin û ciwanên cîhanê hebûn. Divê em di serî de heqê wan bidne da ku ev kampanya serfiraziya xebatên dîplomatîk a tevgera Kurd e. Yên di vê qadê de kar û xebat meşandin, Gelek sal in tab derzî vedikin û dixebitin. Ya na ev rastiyek e. Çi car ewqas kesên ji nerînên cûrbecûr ji ber xwe ve nedihatine bahev û bi hev re kampanyayek nedidane destpêkirin. Bêguman sebr û tebata birêz Abdullah Ocalan jî, tekoşîna bê hempa ya şervanên Kurd jî bandora xwe li ser însanên kampanya dane destpêkirin çêkiriye. Ji aliyê din ve ev bîst û pênc sal in Abdullah Ocalan Di zindana Îmraliyê de ye û ji roja ewilhet anha tenê ji bo çareseriyeke siyasî hewl dide. Eşkere ye ku ev rêya çareseriyê di diyalog û muzakereyan de dibîne û ji bo ev rê ser bikevê bi sebr û tebateke mezin dixebite. Bi hewldanên Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan ev rêya çareserî û diyalogê çend car hatine ceribandin jî tê dîtin ku Nirînên Abdullah Ocalan ya di derbarê çareseriya siyasî de jî bandoreke mezin kiriye. Piştî kampanyayê dest pê kir, Kurd jî li çar beşên Kurdistanê û li gelek deverên cîhanê beşdarî kampanyayê bûn. Ji dihê cotma sala çûyî ve heta niha hema her roj li deverekê çalakiyek pêk tê. Her wiha girtiyên pkk û paşkê yên li zindanan bi greva birçîbûnê, Beşdariya kampanyayê bûn. Malbatê girtiyan jî bi nobeta edaletê di nava kampanyayê de cihê xwe girtin. Bi kin û kurt mirov dikarê bêjê ku li tevahiya cîhanê milyonan kurd û dostên kurda ji bo kampanyayê ji Abdullah Ocalan re azadî, ji pirsgirêka kurt re çareseriya siyasî, di nava liv û tevgerê de ne. Mixabiniyên di vî warî de deng ji wan dernakevê dîse hîn aliyên siyasî yên Kurd in. Ew ên piştgirî didine piranî kes û saziyên nêzî pkk û nerînên Abdullah Ocalan in. Hin aliyên din ku her wiha dijberî dewleta Tirk in û bi salan e ji bo azadiya Kurda dixebitin hê jî bêdeng in. ker û lal dilîzin. Hin caran hinek ji wan peyvên xwe bêjin jî dehn rexna digirin, yek piştgiriyê didin. Lê dwarê kampanyaya ji Abdullah Ocalan re azadî, ji pirsgirêka kurt re çareseriya siyasî de jî vê yekê nekirin. Me ji hin aliyên cudayên sazî û kesayetiyên Kurdistanê heta niha yek gotinek nebihîst. Dema ev yek têne gotin ango derbarê PKK'ê an jî Abdullah Ocalan de rexne li hin derdorên cûdayên Kurdan têne girtin, hinek kesên di amadebaşiyê de ne cih de dest pê dikin rûpelên kevin vedikin. Bawerim ewê hinekan careke din rûpelên min ên kevin vekin. Ne xeme. Gelek car vekirine. Bila careke din jî vekin. Lê bila vê yekê jî bizanibin ez ji kevna xwe jî, ji wê roja xwe jî fedî nakim Û ne poşman im. Min di bîst û sey salên xwe yên di nava refên PSK'ê de jî û di bîst û çar salên xwe yên piştî PSK'ê de jî tenê ji bo azadiya gelê Kurd xebitî me û hemû enerjiya xwe di vê riya pîroz de xerc kirine. Her wê demê jî û niha jî xwedî gotinê xwe me û şikir min di paş xwe de çi pirezeyeke xirab jî nehiştiye. Niha jî bi awayekî zelal bang li hemû derdorên cûda dikim ku bila ji bo pêşî li birêz Abdullah Ocalan vebê ew jî rola xwe bilîzin.